Тэ эһиэхэ анаан диэх курдуктуу, бу иһин биир саха киһитэ сайын ыһыаҕы уруйдуу, айхаллыы, бэйэтигэр эмиэ туһалаах сахалыы маллары-саллары оҥостор. Ол курдук биир сүрүн биһиги дьарыкпыт Саха кыла сиэлэ диэн эмиэ ураты дьарык быһыытынан билигин сайынна урут да былыр даҕаны биһиги өбүгэлэрбит бу сылгы сиэлин, кутуругун тустарыгар туһанан, олохторугар-дьаһахтарыгар туһанан кэлбиттэр эбит сөп. Мин бүгүҥҥү сүбэ-ама курдук мастер-кылааспар сүрүннээн холобурун дьэ бу кылтаан киһи тугу саҥаны оҥостуон сөбүн ону кылгастык кэпсиэхпин баҕарабын ол курдук аан бастаан саламаттан хаҕылыахпын санаатым тоҕо диэтэххэ бу сайыны уруйдуу күөх-дьэл күөххэ үктэнэн аар айылҕаларбытыгар үҥэн сүктээн айыларга даҕаны ааттарын ааттаан туран үҥэн сүктэр Күммүтүгэр-дьылбытыгар хаха киһитэ айылҕатыгар анаан салама ситии быахаттан, халама киэргэттэн, хатыҥ маска аан алахчын иччитигэр анаан дьэ халама иилэр сөп. Ол курдук мин маннык балтыраа метрэ усталаах кыра хитии быа Хатан бараммын, маны хайдах киэргэттиэххэ эбий диэн сүбэлиэхпин баҕарабын сөп. Онно буоллаҕына эмиэ бу халама дигэр эмиэ ити таҥаһын кырһанын иилээһин эмиэ бэйэтэ туһунан ураты ньымалардаах эбит сөп. Бу итии быаны иһин атылыыллар билигин ханнык баҕарар ити норуот маастардара илиилэригэр талааннаах дьоннор сувенирнай продукцияны атыылыыр маҕаһыыннарга туттараннар атыыга таһаараллар хамаҕатык диэххэ сөп ону буоллаҕына дьэ холобур маннык ситии быа атыылаһынан бараҥҥыт бэйэҕит эмиэ кыаххытынан хайдах ханыыргытынан холур киэргэтиэххин сөбөбүт сеп Хубу курдук хим биир бу ситии быа быа ситии хатыыта сүөһүнү ииттээһинтэн эмиэ тутулуктаах буоллаҕа дьэһэп. Ол курдук буоллаҕына эбэһээт үрүҥ илгэ, сүөһү, сылгы баар буоллун диэн хаха киһитэ эмиэ бу иэйэхсиккэ, аан алахчыҥҥа, дьөһөгөй айыыга сүгүрүйэн махтанан дьэ кини бу туохтарын дьэ туох оҥостор курт оҥостор. Сөп, онон буллаана холобур дьэ бу маннык туостан том туруктары оҥоруохха сөп. Үрүҥ илгэ булгуччу баар буоллун, хаһан даҕаны дьэ сүппэтин, оспотун диэн курдук. Ону дьэ холобур мин маннык том туруктары туостан оҥорору ордоробун сөп. Дьиҥэр эмиэ оҥоһуллара олус судургу. Туоһу туос баар буоллаҕына туостан субу курдук том турук оҥорон баран бу халамабар Хаамай ортоку тугун булан ылабын уонна манна били хамсаабатын диэммин туох сабынан туттаран тигэн кэбиһиим сөп. Так, маннык гыныахха. Тэ биир томторуктаах буолуоҕа бу тугум халамам миэнэ. эбэтэр була томторук эрэ буолбатах туостан киһи тугу баар быһыан сөп ат да моһуонун ынах да моһуонун атын оһуора эмиэ быһаан харысхал оһуордарын бэйэҕэ анаан эмиэ оҥостуохха сөп дьэ уонна хаамай оттон салама ситии быа Өрбөҕүнэн араас кыраһан били де таҥастартан, кыраһыннартан киэргэнэр сөп. Онон буллаана мин бу биэс араас таҥас кыраһыннарын мунньан ыламмын хүрбэччэ хантымыатыр курдук уһуннаах таҥастары көрөн бэлэмнээтим, кырадаһыннары. Уонна буллаана эмиэ бу хүрбэлии, уоннуу хантымыатыр курдук тэйиччи, дьэ били итии быабын үрүҥ хара итиилэрбин атытан бараммын бу манан кыбытан кэбиһэллэр. Өссө урут дьиҥ туга былаһы бугурдук кыбытан кэбиһэллэр диэн ньыма билсэ. Бу маннык ньыма баар. Онно итинник кыбытан бараммын тэһин биһи билигин били сөллөн игин түһэн хаалбатын диэн маннык киэргэтэн кэбиһэбит. Дигэр били айылҕаҕа иилиллэр буолан кини худургуу итинник оҥоһуллар. Уонна бэйэтэ туран эрэн оттоол күн уотугар хайаан иҥин отто эмиэ сүтэн хайаан сүтэн симэлийэн хаалбыт буолара итии халама. Дьэ бу курдук халама оҥостон дьиэбитин уоппутун, күрүөбүтүн хаһаабытын отто урукку кэмҥэ ол ыһыах ыһар сирдэрин түһүлгэлэрин кытыытын барытын эргитэ халаманнан киэргэтэллэр эбит чэ уонна ол били туох кини бу халама хаамай суолтата диэн били ыраастыыр араҥаччылыыр харыстыыр күүстээх диэн уолталаах онон дьэ маннык халама оҕостоон Дьиэбитигэр да иилиэхпитин сөп, ханна ол мустар сирбитигэр даҕаны иилинэн киэргэттэниэхпитин сөп. Холобур, Саҥа дьылга били харыйабытын киэргэтэбит, чoo ол курдук эмиэ сахан оруота бэ бэйэтин ыһыаҕын эмиэ итигирдик дьаһалыма ситии, ситии быаны киэргэтэр, өрбөҕүнэн киэргэттэн киэргэнэр эбит. Вот бу курдук кыбытан кэбиһэбин. Тэ быһырыга маннык буоллун, тоҕо диэтэххэ була ортотугар миэхэ икки биир том туруктаахпын уонна булаан бу икки өттүнэн итинник кыратаһын таҥас кыраһыннарын киэргэтэн кэбистим. Чэ ити курдук киэргэттэммин Дьэ ыһыахпын даҕаны көрсүөм, үчүгэй уйгу-быйаҥ сайын буоллун да диэн, дьэ алҕаан тураммын итинник дьэ айылҕабар аар хатыҥ айыы хатыҥмар таһааран иилиэхпин да сөп. Эбэтэр ол дьүһүйдэлээн ыһыахтыыр сирбитигэр эмиэ уурунуохпутун сөп. Оттон быйылгы ыһыахпыт биһиэнэ уратыта диэн, дьэ бу Куйаар ситимин нөҥүө обугурдук дьэ көрсөммүт, ыһыахпытын уруйдуохпут буоллаҕа дии. Ону тоҕол да буолларбыт, син биир биһиги бэйэбит эмиэ үгэстэрбитин, сиэрбитин-туомутун тутуһан ыһыахпыт, ыһыахтарбыт ааһыахтара. Онон оттон син биир былааннаммыккыт курдук холобурун дьэ баҕар ким эрэ дэйбиир оҥосто оҥостуо дуу, атын аһыныа дуу, иһин биир ыһыахтан ыһыахха киһи тугу эрэ хаҥаны баҕара эрэ, холобур ким эрэ били ырыаҕа этиллэрин курдук хаҥар баахы кэтээри, саҥа утарҕа кэтээри, хаҥа туох былаат баанаары диэн дьэ ол курдук эмиэ холобур ким эрэ дэйбиир дьэ быһыахха атыылаһыныа дуу оҥостунуо дуу ким эрэ кыл хэлээппэ оҥостунуон сөп ким эрэ дьэ кыл кур оҥостунуон сөп эбэтэр бу курдук дьэ боростуойтан даҕаны холбуһаҕылыахха эмиэ сөп кыл бастыҥа Дьэ бу тымырдаайы син кэлиҥҥи кэмҥэ олох киэҥник билиннэ диэхпитин сөп. Бу тымырдаайы буллаҕына хаамай эмиэттэн кыл өрүүтүн дьиҥ кистэлэҥэ бу манна сылдьар. Бу маны холобур эһиги сатаатаххытына кылтан кыл бу араас тууттан өҥүттэн, уһунуттан, сымнаҕастан да буоллун, кытаанах чиргил да кылтан буоллун, араас үлэни айан таһаарыаххытын сөп. Мин бэйэм буллаҕына бу кылынан дьарыгырбытым син ыраатта, баҕар билэргит буолуо, кыыс куос сурунаалга таххан турар, бу араас сүбэлэр быһыыларынан киирэн турабын, бэйэм аатым ото Ирина Степановна Каратаева диэн, Дьокуускайдааҕы технология уонна дизайн колледжын преподавателя буолабын. Хүрбэччэ сыл тухары бу эдэр ыччаты саха норуотун төрүт үгэстэригэр, дьарыктарыгар үөрэтэн кэллим. Ол онно булгуччу мин үөрэхпэр дьэ кыл-сиэл үгэстэрэ, ньымалара киирэн ааһаллар сөп. Онон дьэ бу кыра настольнай кинигэттэн эһиги билсиэххитин сөп холобурун хилээппэ быһыы хайдах оҥоһуллуутун туһунан да киирэн турар манны көрүөххүтүн сөп да Бу дьэ тымырдаайбыт бастыҥа, кылтан өрүллүбүт бастыҥа өрүүтүн ньымалара барыта киирэһэй дьаллаар, киһи өйдүүр тылынан диэххэ дуу. Аныгы буоллаҕын уонна дьэ бу кылга холобурун ырааттыы дьэ бу маннык оҕуруо, бөдөҥ оҕуруолар атыыга баар буолуохтарыттан дьиҥэр оҕуруо уруккуттан баар буоллаҕа дии. Ону дьэ ити Икки тыһыынча сыллар саҕаланыыларыгар наһаа үчүгэй бөдөҥ баҕайы оҕуруолар эмискэ атыыга баар буолбуттарыттан холобура сиэттэрэн бу маннык кылга киһи кыбытан эмиэ үчүгэй баҕайы бэйэтигэр туһалаах малы-салы айыан эбэбит диэммин уһу бу курдук холобур дэйбиир быатын оҕуруолаан оҥорор буолбуппут сөп. Вот ол ньыма эмиэ иһин тарҕанна. Билигин көрдөхпүнэ эмиэ дьонноро дьаххай туһаналлар, оҕуруону кыбыттаан, кылга кыбытан киллэрбит буолаллар. Дьэ уонна оттону дэйбиир диэн аха хаамай оту төрүт мала кыл диэтибит даҕаны холобур биһиги дэйбиирбитин саныыбыт. Дэйбиир эмиэ бэйэтэ үөрэтэн көрдөххө араас туохтаах эбит уратылардаах эбит холор мааны дэйбиир тойон дэйбиир үлэ дэйбиирэ оҕо дэйбиирэ аны буллааны холор оҥоһуллубут ньымаларынан эмиэ көмүс дуйдаах дэйбиир да туох сахал бууктаах дэйбиир билигин холобурча нуорка буугун түүтүн эмиэ кыбытан киллэриэххэ эмиэ сөп дьахтар дай биирэ эр киһи дай биирэ диэн итинник наһаа үчүгэйдик эмиэ арахсар эбит дэйбиирбит дэйбиир оҥоһуллар ньымата эмиэ бэйэтэ дьикти баҕайы ураты ньымалаах сөп мин урут оҕо сылдьан холуур дэйбиири көрдөхпүнэ көрөр көрөр буоллахпыт дьэ уонна бу хайдах оҥоһуллубута буолуой диэн наһаа интириэһиргиир этим. Ону ровно то ол интириэһим даҕаны бэйэтэ ол ыйбыта кэрдибитэ буолу то биир бөҕөнү оҥорон кэллибит оҥорор араас ньымаларын биллибит де уонна бу дэйбиир дэйбиири оҥорор ньыма холобурча бу маннык буолар диэн кинигэҕэ киллэрдэхпит Сөп. Дьэ уонна хаамай эмиэ биир туох бэйэм туспар диэххэ дуу, улахан эмиэ айыы-тутуу буолар былаадьы. Бу икки тыһыынча биэс сыллааҕыта үҥкүү театрын кытта бииргэ үлэлэһэммит сапсыыка диэн сапсыыкалаах үҥкүү диэн турбут эһэп ол үҥкүүгэ анаан сапсыыр айыллан хаалбыта ол Евдокия Степановна Жиркова уонна былаан Аким ол кини этиитинэн бу маннык хапсыыр баар этэ диэн ол технологията маннык буолуо диэн ырытыллан оҥоһуллан таххан билигин эмиэ сапсыыка дьахай киэҥник тарҕанна оннооҕор junior skills оҕолор кытта оҥорор оннук күрэххэ кытта кини киирдэ диэхпин сөп дэ ити хүбэлэрбиттэн буоллаҕына аан бастаан оттон туохтан э, хаҕылыам э, дэ биир ньыматын көрдөрүүм сөп так тэйбииргэ буоллаҕына биһиги ылабыт дьэ уопсайынан аан бастаан эһиги холобур кутуругу сылгы кутуругун дьэ то күһүн сылгы убаһа тутуннахтарына дьэ дьэ билигин була дьаххай дэписиит буолла сөп сылгыһыттар игин дьэ куту сылгы кутуругу мээнэ сыһыга хонууга хаалларбат Таар, дьэ барыта хаччыга турар буолла. Айылҕа баайа буоллаҕа дьиҥэр кини Дьөһөгөй айыы бэлэҕэ буоллаҕа дьи. Дьэ бу курдук ол кутурук кутуругу тириититтэн төрдүттэн быһа кырыйан баттаҕа кырыйар курдук кырыйан маннык дьэ чүүмэх-чүүмэх Хобугурдук баайан, ботуччу баайан кэбиэҕит сөп. Олор миэхэ бу бааллыбыт соҕотуопкалар сылдьаллар сөп. Хобугурдук баайдыбыт. Дьону булан то били кутурук бэйэтин араас уһуннаах буолар, араас өҥнөөх буолар, то ол ааҕан сиппэттэр. Кини айылҕа өҥө сөп. Онон булаана Бу өҥү холобур ити сылгыһыттар иһин наһаа үчүгэйдик дигэр хаха тыла баайа кэрэтэ дьэ бу ыһылгы өҥүн араарыыгаһытара буолуо диэн ону өссө мин бэйэм даҕаны кыайан баһылаабакка сылдьабын холобур дьэ үүт маҥан сылгы сиэлэ кутуруга ыас хара чоку хара дьэ итинник ынырык элбэх сиэрэй көҕөччөр игин диэн ити олоҥхо тыллара барыта тобу һылгы өҥүнэн да диэххэ эмиэ это өҥүн өҥөн араарыы онно элбэхтик киириһэйдэр. Дьэ маннык сүүмэх кылы ылан саамай борустуойдук таҥас сууйар бороһуогунан холобур мин киэһэ таастаах ууга хоннорон кэбиһэбин ото дьаххай хоктоох кирдээх ийим буолар. Ону буоллаҕына Хоту аллергиялыыр иин дьоннор, конечно, билиҥҥин оруобуна диэн бу мааска иин кэтэр кэммитиэн то мааскалаах, иин баччаакилээх толорон эмиэ кырыныаххытын сөп. Оннук гынан баран ол борһууктаах ууга уган хоннорон дьаххай кирет түһэр. Эп түргэн баатык түһэн хаалар, хасыныгар ылан хубугурдук оту баттаккытын суунар курдук хубугурдук имитэн хомутан кирин түһэрэн кээстигит тааны хайҕаатыгыт тааны бэйэтэ туртайан дьэ өҥүн үчүгэйэ кэритэ барыта тахсан кэлэр. Дьэ ол оннук заготовкаламмыт сүүмэх кылбытыттан ылан бу дэйбииргэ анаан диэн заготовка таһаарыхтаахпыт сөп. Дьэ араастаан кэлин иһин били хас биирдии киһи эмиэ сайдан истэҕин аайы бээтигэр сөптөөх гынан сатабылы оҥорон таһаарар эбит сөп. Ото мин хаамай куруук тутуһар тутуһуум диэн хобу курдук сүүмэх кылтан ото билигин үөрэтэрбитинэн даҕаны хаҥа ньыма термин буоллаҕа дии восьмерка диэн ааттыбыт дьиҥэр бу түмүллүбүт кыл диэн буоллаҕа дии хэп онон бу маннык түмүллүбүт кылы хайдах оҥорору кыратык көрдөрүүм эрэ баҕар Ол дэлбиилигин былаанынан турар дьоннор оҥостон Тэһин кинигэлэр дьиҥэр таҕыстылар. Лидия Егоровна Богатырева кинигэтэ, Зинаида Евсеевна Павлова кинигэтэ уонна буоллаҕына Надежда Аржакова «Тиһаамай улахан эмиэ бу кылы сиэли үөрэтэр, иджэ сыдьар, ол ньымаларын билэр кырдьаҕас маастарбыт Степанида Даниловна Борисова, ол кини туһунан, кини үлэлэрин ньымаларын туһунан таххыбыт. Тэһин кинигэлэр таҕыстылар. Икки тыһынча сыллааҕыта, холобур, биһиги бу Кыл Сиэл, саха төрүт култууратыгар диэн үөрэтэрбит саҕана, холобур, олох суох этэ. Ол хаҕана хаҥа дьэ били төрүт дьарыктаан, национальнай концепция ылыллыбыт буолан, туох этэ диэ Оччо били кыра бэлиэтээһиннэр бааллар этэһэп, кыл сиэл оҥоһук, ньыма хайдах буолара диэн. Дьэ бу оҥорон таһаардым. Эп бу маннык курдук ити восьмерканы оҥорооһун диэн ньыма. Дьэ бу бу курдук баҕар хата билигин маннык дьиэҕэ иллэҥсийэн дуу, үлэ быыһыгар ото дьиэҕэ да олороммут билигин биһиги кыайан бу туох иллэҥ бириэмэ таххыбат эбит төһө да эн дьиэҕэ олорбутуҥ иһин үлэлии турдаххына олох бириэмэ кырымчык курдук эбит то баҕар ким эрэ арыый соло билэ буоллаҕына хобу курдук баҕар эмиэ дьарыктаныан сөп дьэ маннык аа-дьуо киэһэ аайы олороҥҥут хобу курдук кылгытын түмэ-түмэн ыһыах буолуор диэри өссө даҕаны иһин уонча күн баар онуоха диэри холобурун хобу курдук таҥан Маннык элбэҕи үс сүүс чэкэ кэриҥэ. Ахсаана оннук курдук буолар эп. Оннук курдук ахсааннаах дьаһал маннык сүүмэх кыллары түмэн таһаардаххытына туох таххан кэлэр. Дэйбииргит таххан кэлэр. Уонна булат ити кылыттан эмиэ тутулуктаах наһаа убаҕас гыммаккыт. Холору эһиэхэ биир ботуччу биир убаһа кутуруга баар буоллаҕына олох биир үчүгэй дэйбиир тахсар. Дьэ бу маннык түмэн-түмэн таһааран холор уһугурдук сүүмэх өссө даҕаны бачча биир маннык алта бачча холуур тутум баар буолуохтаах. Чэ, булаата ахсаанынан даже ити аахтахха үс сүүсчэкэ буолар. Ол ону дьэ тиһиликтээн тиһэн тиһэн буоллаҕына һув уурдук тиһэн таһаарыахтааххыт. Бу былааны мин эһиэхэ көрдөрөөрүбүн эрэ, бу манна арыы халыҥ суон, то есть суон хабылаҕыт биир метрэ усталаах буолар, ол аата икки метрэ суон хабылабыт уонна итиннэ холобур иҥиннэрэн кэбиһэбит, манна иннэлээх буолар, ол иннэнэн дьэ кэтэрдэн тиһэн кэбиһэбит сөп убугурдук дьэ тиһиллэн таххар вот дьэ ол тиһиллэн таххан баран буоллаҕына укка олордоҕут укка олордон укка олордон баран дьэ бу холобур бу аллараттан хаҕыланан таххар Ол иниэр была то киэргэлин эмиэ тигэҕэтчи былырыга мин киэргэли көрдөрбөтүм бу тоҕу диэтахха кыл үлэлэр это кыл үлэ ньымаларын эрэ арыйаһатыам ону то маннык киэргэлим буллаҕына эмиэ былыргы халыыбы тутуһан оҥорор үчүгэй холобур улаата тимир бүлтүгүрдээх гынан эп билигин былаана өссө Үрүҥ көмүс бүлтэгирдэри оҥорор буоллулар. Холобур, онон холобур эһиилээҕит эмиэ туоххутун статускутун, игин холобурун баайталыы, игин арыы-хэнии, игин туоххутун көрдөрөөрү баҕатыйар буоллаххытына үрүҥ көмүһүнэн киэргэтиэххитин эмиэ сэп. Ол үрүҥ көмүс эмиэ бэйэтэ харысхал буоллаҕа дьэ сэп. Дьэ уонна бу бу ырыыга буоллаҕына миэним холобур кожаҕа тигиллибит сэп бу. оҕуруонан киэргэтиллибит уонна уһугурдук киистэлэринэн это кожаны бээтин быһан бахарымаат аһардым уонна бу оҕуруонан кисточкалары түһэртээтим эбэтэр манна эмиэ киһи туох түүлээҕи күндү түүлээҕи холобурун киис кутуругун туркуга киис кутурук буолуон билигин холорун орко кутуругу инигин мана бууктаан кэбиһиэххэ сөп Тети дэйбиир туһунан кылгастык итинник. Эп? Аны туран быллаана дьэ быа өрүүтэ диэн баар. Баҕар иһитинник ити бастыҥа өрүүтэ бу баар дьи. Эп бу үөрэтэн көрдөххө холобурун хаамай боростуойдук холобур дьэ бу таҥалайдыы өрүү диэн ньыма баар эп. Улаата буоллаҕына түөрт гынан икки маҕан, икки хара утахтары ыламмыт обугурдук таҥалайдыы өрөбүт. Так, биир дьикти өрүү баар маамыкталыы өрүү диэн баар. Бу бөкүнүк диэн бөкүнүк өрүү диэн эп. Бу манна эмиэ холобурун түөрдүнэн өрүөххэ эһэп, эбэтэр буоллаҕына биэһинэн эмиэ өрүөххэ эһэп. Бэсиэһэ буоллаҕына бу кини иһинэн барар. Бу маннык ньыманнан кымньыы туохтара салаалара өрүллэллэр. Тирииттэн да өрүллэллэр, кылтан даҕаны эмиэ өрүллэллэр эбит сөп. Саамай эмиэ дьэ кыл өрүүтүгэр Чыпчаала диэхпитин сөп, классическай өрүүтэ диэхпитин сөп, түөрт кырыылаах гынан өрүү диэн. Дьэ бу кырыылаах гынан өрүллүбүт, бу була барыта биир тугунан өрүүнэн сылдьар. Ону таҥалайдыы гынаары гыннахха эмиэ үрүҥ, хара кылларынан, утахтарынан өрөн таһарыахха сөп. Бу хаптаҕай гына аҕыһынан өрүллүбүт, Дьэ бу өрүү буоллаҕына, холобурун сэлээппэ өрүүтүгэр туһаныллар хаптаҕай өрүү уонна буоллаҕына эмиэ туохха туһаныллар ыаҕыйа туос иһит быаларыгар туһаныллар сөп. Ону оннук туһаныахха сөп уонна буоллаҕына Ол да били оҥорбут да бииргитигэр анаан быа гынан эмиэ оҥоруккутун сөп. Онно эбэтэр бу маннык оҕуруо кыбытан эмиэ киллэри арыый били бэйэҕит киэнэ ураты, мааны буоллун диэтэххитинэ итинник гыныаххытын сөп. Ити быа туһах туһунан итинник. Хаамай биир эмиэ сүбэлиэхпин баҕарабын туох дьэ сэлээппэ өрүүтүн туһунан эп сэлээппэ сэлээппэни дьэ билигин сэлээппэни син дьаххай кэтэллэр эп наһаа үчүгэйдик маастардар иҥин дьаххай киэҥник оҥорон нэһилиэк дьоҥҥо норуокка холобур дьэ Бэлэх туһах да быһыытынан, атыы-эргиэн да быһыытынан дьайдаххайдыгын оҥорор аҕай буоллулар. Дьэ буллаҕына Һэлээппэҕэ бу сылдьар соҕотуопката. Сөп? Бу маннык курдук дьэ уһун-уһуннук дьэ эмиэ бу күннэргэ-дьылларга холобур киһи дьиэтигэр олорон аа-дьуо холобур дьарык курдук дьарык оҥостон бэйэтигэр сэлээппитик диэн эп. Дьэ ону хайдах гынабытый диэн. Дьэ уһун били кылбытын ыллыбыт дии, ылбыппыт дии. Уонна буллаҕына уһу маннык заготовка бэлэмнэниллэр. Эп. Ол аата били мин маарын бу мантан ылан түмэн кэспитим дии. Быһырыыга буллаҕына холобурун то бу уһун кылыылыаххытын эп, уһун барсар буллаа дьэ кутурук уһуна холур сэлээппэ буолар. Онтон төһөннөн ортото бэйэтэ кыччаан-кыччаан уһугурдук кыччаан иһэр. Ону ортоку чээрэкэтин дэйбиир гынаҕын, хаамай уһун чээрэкэтинэн буллаҕын уһугуганнык хэлээппэҕэ диэн анаан холобурун сыыйаан, бэлэмнээн кэбиһиэххэ сөп. Дьэ, ити сыыйан ыллым. Биир утахпар буллаҕына туох туттабын. курдук эмиэ тэҥниибин тэҥнээн баран так икки ааҕабыт да биэс уон

Чүүлбэ гынныбыт уонна быллаана бу манна хаамай туга холур хэлээппэ киэнигэр бу уһубугурдук хааллараҕыт соҕотуопкаҕытын бу маннык балаһыанньаҕа эп бу маннык балаһыанньаҕа бу хаалла уонна бу түмүллэн бу бэлэм ыйдьаллар Так, итинник бэлэмнэнэбит уонна дьэ ол бэлэмнэнэн баран уһугурдук дьэ өрөн чаҕылыыбыт буоллаҕа дьэ. Маннык гыныахха Төһөлөппө эмиэ ылсыһыахха диэтэххэ олус ыарахан. Эмиэ бу ханнык эрэ киһиэхэ мин холобур дьарыктанан дьарыктанан аан бастаан дьарыгырарбар дьиҥэр хэлээппэннэн олох умсугуйан туран дьарыгырбыт үһү. Наһаа олох хэлээппэ оҥоруохханаам наһаа баар этэ. Ол иһин буоллаҕына олох уһугурдук элээппэ бөҕөнү айаттаабытым ол айбыт үлэлэрим дьэ туохха сылдьаллар манна сурунаалга киирэ сылдьаллар сөп оо бастакы элээпилэрим ханна сылдьаллар этэй икки тыһыынча икки сыллаахха саһарҕа икки тыһыынча икки диэн муода күрэҕэр кыттыбыппыт төһөлөппүлэр маннык турдуннар эрэ манна дьэ ол аан бастаан ол айыллан таххыбыт хэлээппэлэр это көстүүлэри бу манна баар дьэ киһи кырдьык умсугуйдаҕына Бу кылтан хобу курдук өрөн араас форманы ылар эбит сөп, ылан таһаарыахха сөп эбит. Ону дьэ хобу курдук дьэ өрөн-өрөн хаамай туох арыый оптимальный вариант диэн бу алтаннан, алта үөһүнэн өрүү диэн хаамай үчүгэй эбит дии санаатым, бу сэлээппэ өрөргө. Уонна буоллаҕа холобур бу биир утаҕар туох сүүрбэ Аха сүүрбэ биэс чэ ити кылтан эмиэ тутулуктаах хайдах кыл түбэһэриттэн сорох кыллар намчы баҕайы буолаллар холор биэ кыла кырдьык намчы буолар үп атыыр сылгы ат кыла буоллаҕына кытаанах чиргил чиргил буолар аны буоллаҕына өҥүттэн эмиэ тутулуктаах эбит хара өҥ иһин биир кытаанах буолар төһө да кини биэйин кутуруга буолбутун иһин Иһин биир кытаанах буолар. Отто бу маҕан өҥ бэйэтэ намчы, иҥин баҕайы буолар. Дьэ бу маннык гынан бу алтаннан өрүү диэни көрдөрө турабын эһиэхэ. Ол маннык дьэ төһө баҕарар уһуннаах миэтэрэ. Биир һэлээппэҕэ, холобурун киһи биир улахан дьахтар һэлээппэтигэр дьэ сүүрбэ, сүүрбэ ордугуна үс, игин чэ сүүрбэ биэс, игин буолуон сөп. Арай били улахан палялаах, игин улахан размердаах киһиэхэ оннук курдук буолара буолуо. Холор ситиммин туохтан хуоттаан таһарабын. Түбүтүөйкэҕэ буоллаҕына, түбүтүөйкэлэргэ олох конкретно сэттэ метрэ барар, сэттэ метрэ буолар. Ол плюс-минус онтон холобурун. Ол онтон дьэ өссө дириҥэтэ түһэҕин, сэлээппэҕэр, ол аата буоллаҕына дьэ уон. Чэ, уон даҕаны итинникчэ хүүрбэ курдук бара сыһар. Муонаҕыс иҥин буолуон сөп. Ону били эмиэ кылгытыттан, тутулуктаах. Ту дьоннор хороҕор хайааччылар миэхэ кутурук баар, онтон элээппэт-аккы дуу, иҥин диэн чеченник иҥин боппуруостар баар буолааччылар сөп. Онон дьэ холобур биир убаһа диэн кыра, холобур убаһа кутуруга кыра буолар, сөп. Арыый убургу уһуннааҕы улаата уһунунан хантыбыатырыгар тэҥнээтэххэ буоллаҕына алта уон сэттэ уон иҥин уһуннаах буолуон сөп. Ол оннук уһуннаахтан киһи ол биир кутуруктан үчүгэй сэлээппэни Биир дэйбиирии, өссө кыһалыннаххына, кыччаатаҕына били кылыҥ бачча иҥин буоллаҕына, холуур туох иҥин таһараҕын. Сапсыыканыы, онтон өссө тобоҕуттан дьэ били сувенирнай, араас харысхаллары кыра-кыра киэргэл даҕаны оҕуруохха сөп. Дьэ бу курдук өрөн-өрөн холобур дьэ били бүтэрэ кэлэр дии. Иһин биир били бүтэн иһэр. Ону дьэ били хайдах салгыыбыт диэн хаамай оннук интириэһиргээччилэр. Онно буоллаҕына холобур дьэ били кылгытын ылаҕыт, это бу соҕотуопкаҕытыттан мантан ылаҕыт. Холобур дьэ мин манна хабылыгар да сырытаары мантан сыыйан ылааччыкпын. Вот быыллыбыт. Аны кини наһаа уһуннук кыттаҕына били форматын эмиэ биэрбэт дьэ били токуруйан иҥин баран эриллэн баран иҥин иһирдьэр буолар. Уна аттыгытыгар холобурун иһиккэ уулуоххутун сөп кыра иһиккэ уонна онно кыра илитэн биэрэҕит Иритэн биэрэн көннөрүөххутүн сөп. Кыл бэйэтэ дьаххай киһи илиитин истигэр истэр баҕайы итинник. Аны туран былаана били ардахха өтүппэтэ ардаҕы. Үчүгэйдик тигиллибит, плотнайын тигиллибит хэлээппэлэр өтүппэттэр. Ол иһин били күн уотуттан адьаһа харыстыыллар киһини. Отут тымныыга күһүн диэки былаан наоборот сылаас баҕайы буолар. Холобур тыалга, куска, холобур киһи кыл сэлээппэкэттэҕинэ миэхэ дьаһах харыстанар бу эбэм биэрэҕин иһэҕит маннык ууран иһэҕит чэ бу манна эрэйдээх баа буолааччы ити оҕолору үөрэтэргэ дьэ бу мантыгайдарыгар кэлэн бараннар дьэ буккуллан дьэ кылларын барытын буккутан кэспит буолааччылар сөп онон бу манна мин бу салгыҥҥа тутан турабын дьиҥэр былаана маны үчүгэйдик Туохха иҥиннэриэххэ сөп. Мин таҥаска даҕаны анньан, булавканнан анньан эбэтэр зажимынан иҥин туттаран итинник кытаанахтык тутан турдахха өрөргө арыый дөбөҥ үчүгэй буолар сөп. Вот дьэ бу маннык ылан салҕаан салгыы салгыытык ким ыллыыр ыллыан да эһээт да олоҥхолуур олоҥхолуон да эһээт иһин дьиэ курдук оннук уһун үлэ бу бэйэтэ. Аны буоллаҕына эмиэ туох баҕайы наһаа киһи үлэ быһыыгар эмиэ кыайан дьарыктаммат. Маны ылыстыҥ даҕаны олох бүтэриэххин эрэ наада курдук буолар. Онон олох оннук дьүккүөрдээх баҕайы киһини олордор үлэ. Онтон туран олус айар-тутар дьон буллаххытына аны дьэ хайдах быһыытын таһаатын игин сыта тура дьэ толкуйдуугут то хайдах гыныаххытый хайдах палялаах буолуой оройо хайдах буолуой хайдах киэргэтиэххитий те билигин арааһы кытта комбинируйдуохха арыый синтетичнэй туох араас тесмалары даҕаны эмиэ кыбытаан да киэргэтиэххэ сөп оҕуруолаан даҕаны ити көстөрүн курдук эбэтэр кыл бэйэтэ бэйэтинэн киэргэллээх буолуон сөп кожаны туһаныахха сөп натуральнай материаллартан бу курдук дьабаран иһэр Аны наар биир эрэ өҥү эмиэ туһаммаккыт ити били холобур эриэн итии эриэн итии бэйэтин тугунан эмиэ дьаххай күүстээх ойууһэп эриэн ситии таҥалай ойуу ол иһин буоллаҕына холобур аҥардас барыта үрүҥ эмиэ гымматтар булгуччу хараны ити кыбыталлар эбит бу холобур дии таҥалайдаан эбэһээт итинник өрөллөр эбит Холуур ити ыһыахха сири иһит, сири иһит диэн улаата тириттэн тигиллибит кымыһы кутар иһит буоллаа дьэ бочку бочуонок курдук. Ол ону булла аар баҕахтарга ыйыллар. Ол ыйыр ыйыр быалара холууру эмиэ кылтан өрүллүбүт буолар. Уу олус сиэдэрэй. Эмиэ бэйэтэ туһунан таҥалай тоноҕос ойуулаах да холуур кылы кылга холбооннор ити түөрт кырыылаах буолар эбит үксэ ити сирииһиттэри ыйыыр аарбаахха туттуллар быалар туһахтар олор оннук буолаллар маны көрдөрөн кэбиһиэм эһиэхэ баар Курдук барда. Дьонтон холобур дьыбаҕар ол иһин биир наар маны дьарыктыы олорбот буллаан дии хайдах холобур хаалларан кэбиһэбиний диэн хассын кэлэн билигин хоторуннан эмиэ кэлэн баҕар ситэриэм дии Ону дьэ хайдах гынабытый, түмэбитий диэн. Кыратык онно эмиэ сүбэлиим эрэ. Биир кылгытын ылаҕыт бу, утаххытын. Уонна былаана бэйэтин бэйэт манна эрийэн түмэн кэбиһэҕит. То есть узелок курдук бу маннык хам туттаран кэбиһэҕит сөп. Эбэтэр былаан таҥас туттарар пришибканнан даҕаны итиннэ туттаран кэбиһиэххэ. Дьэ итинник эрэн өрөн өрөн өрөн холобур чө хас да миэтэрэни, эттэ миэтэрэни чөтү бүтүөккэ анаан өрбүт курдук саныырхайыҥ уонна буоллаҕына холобурун дьэ аны туохтыыбыт. Хуманна дьэ ол туохтара бу били эбэн испит туоҕум баар дии эбиллэр киирэр буллахтара дьэ. Дьэ бу манна дьэ хаамай мантыатыгар эмиэ харахтаах чой баайытгын синдигэс туох туохтаах тимирдээх кыттыы ылыах канаатын улаата били баттах иһин кырлыар кыттыы эп ол иһин барсыан эп халыҥ эттээх буолбатах чараас эттээх дьэ ону булааһу бу маннык чөй баатыгын баттаҕы кырыйар курдук күн сырдыгын туһанан күн сырдыгар курдук көрүйэн кэбиһиэххэ сөп. Ордук сайын иин холобур дьарыктанарга наһаа үчүгэй. Таалдьа игин төһө төһө баар хобуурдук ыһан кылы көрүйэн тиэргэҥҥэ, сиргэ, дойдуга ыһыахха сөп. Бу курдук тэҥнээн кэбиһэбит. Итинник барыта холобур кырыллан кырыллан элээппэ былаана оройуттан саҕаланар эб. Дьэ тигэрбитигэр былаана бу маннык мононит диэн хата үөдүйбүтэ диэххэ сөп, а так уруккуга былаана кылтан бэйэтиттэн хап оҥороллор эбит. Чэ ити музей эбин элээппэтин көрдөххө хас да утах кылыы биир хапкынан кулур дьахай хойуутук көстө сылдьар буолар эбит. Ону булаана бу маннык хабы туһаныахха сөп. Аан бастаан биһи саҕалыырбытыгар это ол, ол икки тыһынча сыллааҕыта холобурун маннык хап диэн суох. Барыта тигэр хап буллаа дьи. Леска баар этэ били балык балыктыыр леска. Дьэ ол лесканнан иһин тигиллибитэ бастакы үлэлэр холобур. Дьэ бу маннык уһуннаах икки харыс уһуннаах сабылабыт. Биир хос буолара мия хайда эрэ туох оҕус. Тонкай өлүһүн быллаана мин булгуччу икки хос улаатабыларын түөрт хос буолар хэп. түөрт хап буолар оннук гынан иннибэр кэтэрдэбин кэтэрдигит аамай манна быллаана туугун көрдөрө сатыамый хайдах түмэри хайдах аҕаланары сөп тоҕо диэтэр быллаана Били кини көҥдөй буоллаа дьэ таҥас курдук иҥнэн хаалбат холобуру быһат түмүгэһэп. Ону буоллаҕына дьэ эһэлээппэ оройуттан хаҕыланар. Дьэ манна көрөбүн бу тас өттүм сылдьар эбит миэхэ бу була ис өттүм буолар үһү. Ис өттүм Аны манна эмиэ били киһи сорох киһи хайдах диэхпиний тигэргэ эмиэ олох атыннык олуона баайытык тутталлар. Ону то бэҕэтигэр хайдах удуобунайынан диэн. Холобур миэхэ буллаана эргимтэни бу диэки ыытаһытыын эп бу диэки. Сорох дьон киэнэ нообуруот буолуон эмиэ сөп. Так, ону көрдүкпэр да бу манна былаан хаамай тобул баар сикириэтим эбитэ дуу туох сүбэм диэн буолара дуу бу бу манна били түмпүк туоххутугар олуйан ылаҕыт булгуччу хапкытын икки ардыгар кэтэрдэн ылаҕыт сөп очоо булан итиним ханна да эмиэ барбат итиннэ да түмүллэн хаалар Уонна буоллаҕына ынараа өттүттэн ылаҕын, онтон бу өттүгэр аньна хабайа диэн, то хабайар сиигинэн диэн буолара буолуо. Тардан дьэ, дьэ бу манна сытар саамай сүрүн маастерство холуурсатабыл баар буоллаҕына дьэ бу курдук таһааран, хаптатан, көннөрөн бантыайын дьэ ыпсаран тигиитэ. Наһаа үчүгэйдик билигин адьахай үчүгэй хэлээппилэри дьоннор айаллар, дьон кэтэһэйдэрин көрдөххө киһи үөрэр. Ону балаһана бу Аата тас бу бу таспыттан ити өттүттэн ылабын, основной өттүгэр кэтэрдэн бэйэм диэки анньан, чугаһатан, ыпсаран итинник саас сааһынан анньан тигэн баран иһэҕит. Маннык курдук буолар. Дьэ угугурдук тигэн тигэн таһааран холобурун дьэ оройун хаптаҕай гынан аҕалаан баран ото киэп ол аата форма дии киэпкэ кэтэрдэн угугурдук таһаарыахха сөп билигин эһиэхэ тугу көрдөрүөм эрэй хайдах киэп диэн тугунуй киэп мас киэп холобур миэхэ баар сөп бу регулировкаланар даҕаны, холобур, улаа киһи төбөтүн размерынан улаатыннара дейин. Чему маннык анаан миэхэ биир уус киһи оҥорон оҥорбута күтүөтүм. Вот дьэ ол киэпкэ буоллаҕына ити били уһубугурдук хаҕалаабыппыт дии. Ол хаҕалаан улаатыннарабыт. Диаметра он иҥин сантиметр иҥин буолара буолуо бу холобур Хилээппи оройун хаҕа дьэ уонна бу манна ылан уура уураҕыт, холобур тоһоҕоннон игин отто мин тоһоҕоннон игин ити билигин декоративнай игин тоһоҕолор бааллар ол та хилээппилээхти ол ону туһанааччы мин сөп ону туһанан дьэ манна тоһоҕолоон булгуччу улаатыннаран угурдук дьэ киэппин туһанабын сөп уонна бу холобур хуманнык таххар буоллаа дии дьэ бу улахан размер турбут эбит дьэ мин эһиэхэ маннык көрдөрөргө Регистрацияҕа. Так, дьэ бу хаамай мантыгатын тигэргэ наада бу киэп. Элээппи бу бу ортокуй мие дитанын олту били бастыңата түбэһэр сирин. Бу тугун тутуһарга наадалаах киэп. Билигин булаана дети пенопласт курдук эмиэ туора үчүгэй баай форматтан, э материалтан киэптэри оҥортууллар сөп. Дьэ холобур мин бу маннык мас киэби туһанабын, туттабын. Ону итиннэ тиктим итинник бэйэтигэр уонна ол тигэн баран ылан баран били ис өттүттэн тигэ сылдьар быллаам дии, тас өттүм буһуйдьар Холобура сөп. Ылан баран, тиирэн баран, дьэ, полятын тигэн бараҕыт. Холобуран, полятын эмиэ. Ол аата дьэ бу хумуманнык оройуттан хаҕалаан барыта уһубу курдук барда, барда, барда. Ойоҕоһун тиктибит, тиэрдибит, тиэрэн баран, дьэ, ылан баран, ис өттүн. Бу полятын эмиэ бу өттүттэн тигэн ис өттүттэн тигэн таһараҕыт. Дьэ бу маннык бу холобур эмиэ биир бастакы элээппэлэрбиттэн биирдэрэ буолар. Ону былаана эмиэ араас холобур быһырыыга былаана бу ажурнай диэн ааттаах этэ бу бэйэтэ даҕаны бу элээппэ маннык туох киллэрээһин арый уустук туга ньымата маннаһытар этэ Аны бу маннык киэп баар буолан итиннэ киэпкэ дьэ оһуор таһара-таһара ити тигэн таҥыллан таххыбыт сэлээппэ. Элээппэ туһунан иһитигирдик хэп элээппэ уонна оттон ол ити элээппэҕэ холобурун киэргэл оҥорорго Били маарын эппитим дии сирии иһит быалара эмиэ дьахха үчүгэйдик уһугурдук таҥыллаан ити ыһылгы киэргэлэ холур ыҥыырын холунун быата холун быата диэн били ыҥыырын аллараннан кэтэрдэр тардар быала быата э кура буоллаҕа дии кур курдук буолар ол онтубата эмиэ маннык адьаһа кэтит буолар сэ эмиэ барыта кылтаан оҥоһуллубут хардары-таары бэйэтин бэйэтигэр тигиллибит буолары. Онон бу маннык иһин курдук деталлары оҥорон киһи бэйэтигэр эмиэ бастыҥа да буолуон сөп эбэтэр былаана бу маннык эмиэ ол элэппэ даҕаны киэргэл иһин быһыытынан киириэн сөп. Биир эмиэ иһитинник киэргэл чэ итии кэнниттэн киэргэлгэ бардахха бу маннык ити холобур били таҥалай аҕыс үөһүнэн хаптаҕай гына өрүүттэн бу маннык эмиэ түөскэ кэтэр киэргэл оҥорон таһаарыахха сөп. Били оҕолору үөрэтэр буоламмын иһин оҕолор эмиэ бастаан итинник өрөргө үөрэнэллэр, онтон буоллаҕына дьэ били бэйэлэригэр хорудах бэриллэр. Хайдах туох үлэ оҥорон айан таһаарыахха сөбүй диэн. Уонна кыракый эмиэ туох көрдөрүөм эрэ ол оҕолор үлэлэриттэн Дьэ билигин аныгы ыччат холобур бу алтыһар туга буоллаҕына холор кылыы-сиэлии үөрэтэр ньымаларыттан билиитин сатабылын билбитин холобур бу маннык Чөй баайы киэргэл һимэх ытарҕаах холобурум да маннык ытарҕаа хахалыы мин биир хахатыына буллаа дьэ бу итинник оҥорон таһаарыаххаһээт билигин араас фурнитуралар атыыланаллар да ол фурнитураларга эмиэ айар талааннаах дьон эмиэ маннык кылтан өрөөн кыбытаан эмиэ киэргэли таһаарыаххаһээт Так. Ити холобур ити фурнитураҕа бу буоллаҕына туохха сылдьар кини тимир тугу кытта киэргэллэр эй туохтары фурнитуралары кытта комбинирование уонна бу кожаҕа эмиэ кожаны кытта эмиэ үчүгэй баатык көстөр холобур кыл бэйэтэ ону таһынан оҕуруу барыта бу оҕуруонан киэргэтиллибит кыл өрүүлэр сылдьаллар Мас оҕуруону туһаныы киири сылдьар манна холобурум. Мас оҕуруолаах. Ити итинник киэргэнэн, араас, холобур, бэйэҕэ туһалаах кылтаан Баар ытарха да буоллун, да наһаа улаханын кыайбатахха, баар дьэ буһубу маннык халама да буоллун, ситии быа ылан баран холобурун курдук киэргэттэн, быйылгы ыылга холобурун баар түмүк түмэ да олоруоххутун сөп да, дэйбииргитин хаҕалыаххытын сөп, бу курдук түмээн. Кыл баар буллааны оруобуна сөп түбэһэр былааһы маннык кыл бастыҥа оҥостуоххутун сөп. Оттон ити тугу барытын баһылаатаххытына, кыайдаххытына, оттон обугурдуу үчүгэй баайы дэйбиир, элээппэ уонна отон дэйбиир оҥорон таһаарыаххытын сөп. Онон тускутугар туһаныҥ. Саха малын-салын сэргээҥ, ону оҥорорго талаһыҥ, дьулуһуҥ, араас ньымалары өттө билигин бу үөрэтиҥ. Бу курдук эһиэхэ мин итини алгыс курдук өттө итини баҕарар этэбин буоллаҕа дии. Көрсүөххэ диэри.